जय मिथिला प्रणाम सभ गोटेके तऽ आइ हम बनबऽ जा रहल छी जे अपना सभके मिथिलामे भोज भातमे बनैए कदीमाके मिठका सब्जी तऽ देखियौ हम बनबै छी अपना तरीकासँ जँ नीक लागय अपने सभके तऽ वीडियोके लाइक शेयर ज्यादासँ ज्यादा कऽ देबै आ जँ चैनलपर फर्स्ट टाइम विजिट कऽ रहल हैब तऽ प्लीज चैनलके सब्सक्राइब सेहो कऽ तऽ देखल जाउ कदीमाके रेसिपी आइ बनबऽ जा रहल छी कदीमाके भुजिया ई बहुत टेस्टी बनै छै एकरा गुड़ दऽ कऽ बनेबै या चीनी दऽ कऽ तऽ राहरिके दालि भात आलूके भुजिया कुरकुर कऽ ताहि सङ्गे ई कदीमाके भुजिया आओर पापड़ छानि लिअ आओर बढ़िआँ किछु बना लिअ तऽ आइ एकरे रेसिपी साझा करऽ जा रहल छी तऽ अपने सब देखबै जे हम केना बना रहल छी से कदीमाके काटि लेलियै छील कऽ अहाँके फेर अहाँके धो कऽ राखि लेलहुँ हेँ

साथे एहिमे अहाँके कनि नमक दऽ देलिए स्वाद अनुसार हल्दी दऽ देलिए कनि ललका बुकनी दऽ देलिए आओर दू चम्मच अहाँके चीनी दऽ देलिए एहिसँ बहुत टेस्टी बनै छै कदीमाके भुजिया आओर कनि एहिमे पानि दऽ कऽ आओर गैसके फ्लेम एकदम लो कऽ देबै आओर कनि कनि देरपर चलबैत एकरा बनबैत रहबै तऽ ई बनि जेतै बहुत जल्दी अहाँके कदीमाके भुजिया ई बहुत टेस्टी बनै छै खाइमे अपना सबके मिथिला में हमेशा बने एहन भुजिया भोज भात में और घरों में लोग बनबे छथिन तो जरूर बनाबी एहि तरीका से देखियो आब कदीमा के हटा दिलिए हम ढक्कन एहि पर से और गैस के फ्लेम लोए पर में सिद्ध भ गए आब ई बन गए अब एनाही कनी कनी थकुच देवे एक और पानि अहाँ सुखा देवे एक गैस के फ्लेम तेज कर देवे आब अखन आब ढकबै नहि एकरा हम आओर एनाही थकुचि कऽ पानि सूखि जेतै तऽ कदीमाके बनि जेतै मिठका भुजिया देखियौ ओहिमे कुरकुर कऽ अहाँके आलूके भुजिया बना लेलियै एहिमे दालि बनि गेलै राहरिके पापड़ छना गेलै भात अहाँके चढ़ल छै आब भात बनि जेतै देखियौ बनि गेलै कदीमाके मिठका भुजिया हम ओना चीनी देलियै अहाँ गुड़ो दऽ कऽ बना सकै छी तऽ बहुत नीक लागत खायमे आब एकरा हम अजबारि लेबै देखियौ अपने सब कदीमाके भुजिया हम अजबारि लेलियै बर्तनमे कतेक स्वादिष्ट बनलैए ई जहन खेबै एहि तरीकासँ बना कऽ तहन पता चलत बहुत नीक लागै छै खायमे बच्चा सब नहि खाइत हेता तऽ एनाही बना कऽ देबनि तऽ बच्चो सब खेता किया तऽ बच्चा सब तऽ गाँव नहि जाइ छै भोज भात कतऽ देखलकै ओ सब तऽ जतऽ रहबै ततै हम अहाँ सिखेबै सएह खेतै तऽ पहिने नहि खाइ छलै हमर बच्चा सब लेकिन हम एहि तरीका सँ बनबै छियै तऽ खूब मोन सँ खाइ जाइ छै हमर बच्चा सब तऽ अपनो सब जरूर बनाबी आ केहन लागल से जरूर बतायब